ar brezhoneg memestra. Rak pa oan e skol eno oan koumanantet da skol-ober dre lizher. A yoa dalc'het gant marc'harid gourlaouen neuze. E stuarnien ez aet ar poent-se. Ya, hag e ren skol dre lizher gant marc'harid gourlaouen pad ar, pad, pad ar bloavezhioù brezel. Ya. Setu da poent-se poa ket jouj e chom war ar maez. Nann. Nann. Nann, goude m'eo cheñchet direksionoù kwa. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, kar d'ar poent-se n'oa ket kalz a dud a chome ken pell war ar studi. Nann. Hein? Nann. Nann. Nann, n'eo ket kalz a dud on. Nann. Nann, nann. pa, aze pa, pa oan euh, fin euh, pemp, pemp bloaz, pemp bloaz greg em eus graet. Er bak em eus bet greg da baseal euh, dre skrid ivez kwa tem ar version grek er bak d'après on dit bidaouak A B hag en deus ret e servij din da dreiñ e brezhoneg ha istor an union barzh ar muzeer e-barzh ar mirdi mirdi an union abalamour bezañ gerioù evel Flavonoid tud an ti-kêr a lâra din eo flavonoid. Kement-se ma pe labouret oudion c'houde petra dra eo. Me labouret oudion ket anv eus flavonoid. Kersitrin. Kersitrin me se lakaat brezhoneg ivez. Ma lakaet e vo lakaet eo. Me zo ket penaos lakaat ar saoz. An dra-se. Ar, ar Saoz eo unan eus bro Iwerzhon hag a zo o chom kastell bremañ-se. Peseurt anv eus ret hennezh? Met e vuje anv. Eh, bez ez eus eh, en Iwerzhon an dog a zo kastell bro dek vloaz bennak. Ya, go da ouzon. Yeah. Unan eus ar vugale zo e sini e er bagad. Ya, Ya. eus ur bagad, ya, hennezh eo, ya. Mat, hennezh eo uh, an deus graet e Saoz. Hag en deus lakaet kersitrin ne vez ket kersitrin e blakad an eu war-lerc'h kwa. Ya, kersitrin. Euh, ya, je suis n'ai ket diaes youen quoi. Et memes klasket euh, an an an ar yezhadur quoi, dictionnaire, da welet spesa gerioù grek etunac'h quoi. Ya, hag hag em eus troet an daou ger grek a yoch ober ar ger, em eus troet anezho e brezhoneg. ha pas gwir e brezhoneg e c'heller ober evel evel ma ra greked e c'heller ober gerioù nevez en ur lakaat en ur lakaat div c'hichen asambles quoi ya an daou radikal quoi asambles e ben em eus graet gerioù nevez da lavaret petra eo hag unan hag a oa brezhoneg en ur ober ratasion a gompreno e lavaret kertitrin ha flavonoid a traoù-se da unan all e galleg e zo ket pa seguir n'int ket grisoù gallek n'int grisoù grek nimi grek a ouiche an dije studiet en all o ezo ket petra silfinaek ya setu n'eus ret e servij din rak ar gerioù-se maint ket war yezhadurioù brezhonek quoi maint ket war Beñ 'm eus hini an hire hag em eus paeet hini Favrô da glot. Hag beñ am eus prenet d'ez all hini Gonideg. Ya, ya, gant kouvertennoù kartoù stev ha bank pajenn ebet. Prenet e-touesk Bab an Estal hag a-werzh e levrioù kozh amañ war ar c'hêr. Ah ya ? war re a ya digant ar breizhad e-berzh al leuvoù gozh petra petra hini gonitek opala ar gramadeg hag ar yezhadur kwa brezhonek mes prenet Yann ya fin diskutier priz gant tammik diskenn en tammik ar priz gantan me ker a-walc'h o mestra ya n'eo ket gant Marguerite n'eo ket Marguerite